Ngā mana o te ao e ngā tapu o te pō, tēnā koutou katoa. Nau mai, hoki mai ki tēnei hōtaka o Nā Wai Teka. Anei rā te taumata wahine e mihi atu ana ki a koutou, otirā e E tatari ana kia tuku i ngā tino kōrero i te rā nei. Nō reira, ka kuhu tōtika atu ki roto i ngā kaupapa. Anei tā tātou kaupapa tuatahi. Ā, i tonoa mai tētahi reta e mea ana, āe rānei, kāhore raini te noho pūmau ki tētahi wahine tāne mō te katoa o tō oranga. He colonised tirohanga tēnei, me moe takitahi, taki aha, raini. Ooh, tōtika! Tōtika rawa.
E rapu, he tino pātai rapu take tēnā, he rapu take kia ea ai tōna hiahia pea. Tūka. I te mea ka mōhio tātou i roto i ngā pūrākau o neherā, Kei konā wētahi kōrero e pā ana ki te, engari ko te tino kaupapa ko te puta o te uri, nei. Nā, e mehemea ka noho takakau te wahine, kore e puta he uri, ko whakamoea tana tāne ki tana tuahine kia puta ai e uri. Ko te mea nui kē kia puta ai ko te uri. Nā, i tēnei rā, i te hunga kore mōhio ki wērā pūrākau, ko hiahia noa ka meangia, oh, he tikanga Māori tēnei, kia, kia maha, Nga tane kia maharaini nga wahine. Ahau ko he mea tauhou tira kia noho te tane me tona puna rua i te wa, te nui o te wa, a mehemea ka whai tamariki ia. Te wa i horekau ano i moe wahine moe tane awa ke i a koe atu tena. Horekau e raruraru.
Moe takitahi. E te whanau, moe takitahi. Te painga atu tera. Kimihia to tino ana mo te roanga o to ao, koia.
Kia ora. Um,
ki au nei, kei te momo o te tangata, mo hana, wetahe wa ku, oh, no e kai. Wetahe tangata, wetahe tangata, ko tō rātou momo, he momo, ka hori te pai ki a rātou kia herea, wawe kaha mm. nei rātou ki te tangata kotahi, ki te wāhi kotahi rāne, ko tō rātou momo e, e Pai kē ki a rātou te hāereere haere me te ngākau tuwhera ki ngā āhuatanga katoa o te ao me ngā tāngata katoa o te ao. Nā, ko te, ki te mea atu koe ki te tangata pērā, oh no, me moe takitahi me pērā, e kore e tutuki, e kore nei e tutuki. Nā, ā, nā reira, kei te momo te tangata, engari ki ahau nei, mōku ake, ā, Kāore te pai ki au te manaaki, nō reira, me moe takitahi. Mm. Ai. Kore au manaaki.
Ngari, ngari, kei te ahua, kia moe koe, ko tā, pai nohi o tērā, moe atu, moe atu i tētahi atu, engari, ka patere noa ngā, ngā uri, mā wai e tiaki. Ka kore hoki atu.
Nāi, ka kore hoki atu. He maha ngā whānau pēnā i a ia la.
Ka mahue kē ko te wahine hei kaitiaki i ngā, i ngā hua o te, o, o tēnā momo. Kawe pērā tāna. Kawe, e, kawa. Engari tērā wāhanga o te pātai e kī ana, me, e pātai ana pēnā rānei he whakaaro Pākehā te āta ū ki te tangata kotahi. He wāhanga pea o tērā te, te kōrero mārena Ko te marena, āe. Te marena e tika ai. He mea Pākehā tērā, engari, te noho tahi, te piri tahi o te tāne me te wahine, te piri tahi o ngā, koe ki tō hoa, he take Māori tērā nā te hāpori i whakatau. Te nuinga o te wā, horekau, Rauhine te kōrero mō Tomo, engari He te nuinga te wā, mā reira kē tō noho kotahi piri tahi ki tō hoa. I a ianei ko kore tērā momo, tērā mahi e whakamahia. Nē. He aha wō whakaaro, Moana?
Āe, me noho takitahi, me moe takitahi.

kaha no ratou te peke moana, peke peke mm. haere um, ki au nei, um, me moe takitahi i runga i tērā mea anō, kia kaua e whai uri i ko, i, i ko, i ko, um, huri rawa atu, kua kaumātua te tangata, oh, e pātoto mai ana tōna teina, Horekau ia i mōhio he teina. Nō reira. He tino āhuatanga tērā. Ohorere, he āhuatanga ohorere.
I roto i tōku ake whānau, ka kore au e mea nō wai tēnei uri. Erangi i te matenga o tētahi o ngā mātua, kātahi ka ara mai he teina anō. He tuahine raini
e piri mai ana ki te whānau nā runga i tērā āhuatanga. Nō reira, e mea ana au kia moe takitahi i runga i tērā, kia kaua tātou e rapurapu haere i ngā whanaunga, me te mea, tētahi atu mea, kia kaua ā tātou tamariki E aroha atu ki tō rātou kati pene, rawa rātou e moe ana ki a rātou. Āe, he mea, he tino take tērā. I tino kōrero mai, i haere mai a Hemi Tau ki tētahi o ngā huritau o tētahi o aku tamaiti me tana tino kōrero mai ki a mātou, ki a mātua, mōhio koe ki tō whakapapa kia kaua e pērā, ka moe ā, i au, te tungāne me te tuahine. I roto i tōku whakapapa, e rua ngā mea i pērā, i hoki mai i te pakanga, ka moe ia i tana wahine, rawa rāua i mōhio he tungāne tuahine rāua ake. Ā, he maha ngā mea kei roto i a au, he first cousins, ka moe tētahi e tētahi. Ā, engari ko te, ko te roanga atu o te, Te whakapae, horekau te noho tahi ki tō, ki tō hoa mō te wā roa, mehena anō horekau te Māori i mahi pērā, i tino mahi pērā, ā, ka rongo koe i ngā kōrero o te hunga i tomongia, ka mōhio koe he roa te wā i noho tahi, i moe tahi ai rātou, i runga i te mōhio o ā rātou mātua Ka pai tēnei wahine mō tērā tāne, ka pai tērā tāne mō te. Hāunga anō te kōrero mō ngā uri ka puta ki runga i te hapū, engari he mōhio, tā rātou mōhio, te mātakitaki i a koe me tō, me tō, oh āe, ka pai tēnei hunga, ka noho rātou mō ake tonu atu, ki a rātou anō, rāua anō. Koina pea te whāinga, te Te wha, tētahi o ngā tino whakaaro, me whakaaro, ā te whāinga, mehemea koe e hihina ki tētahi uri, ki ngā uri, ah. me, me moe, me pai tō noho ki tō, tō hoa. Ah. Mm. Engari, mehemea e rangatahi tonu ana, Tēnā oh, pea e hihi ana koe ki te kai ngā momo kai katoa, ki te kite he aha ngā mea e reka ana ki a koe. Ah. Whakamātauria. Whakamātauria! He pai! Pai te whakamātautau! Pehea oti tēnei āhuatanga i ui atu au tēnei pātai ki taku tāne me te mea, Ki te mate au i te tuatahi, ka kimi hoa anō koe? O ko tāua tēnā mō te roanga atu e te tau. He ui makihoi tēnā e hoa. Ko tāna ki au, Oh, ani pea ka, ani pea ka mate hoki au. Ae, ae, tera pea ka mate tahi taua mo. Oh, pai tena whakautu. Engari he aha pea o koutou whakaaro? Ko to hiahia kia noho pumau, pumau ia mo te roanga atu? Oh, he patai noa. Ah. Ae, kia harikoa ia, ka kimi wahine ano, kei nga rangi tu hahau e mataki ana.
E titiro makutu atu ana. Well, i tenei marama, te marama kei te haere ake, Kua rima tekau tau taku noho tahi. Nē, tā māua noho tahi. Ea.
Tana waimarie whānui. Horekau e tiro ngā tītaha ki te tahi atu. Whai tērā.
Ātaahua. He aha i pērā ai? He aha, he aha ngā.
He aha? He aha o kupu āki? Āe! Āe, āe, ki te hunga e.
Ā, i pērā ai, i te tuatahi, ā, i te tino marama, i te tuatahi i mua i tō māua, ā, i mua, i noho tahi māua mō te rua tau i mua atu i te mārena, ā, engari ko mōhio kē māua i tērā wā, 23 wāna tau, 21 ōku tau, ka noho tahi māua, ka mōhio, āe, tēnā, you know, te, te, te, te noho tahi, ka mōhio, ka taea te noho tahi. I mai tērā, ka pūmau ko te aroha, nā, kātahi anō māua ka whakaae, me mārena motuhake. Engari, me mārena, i mārena māua i runga i te plingin tono o taku māmā. me mārena i te pai o taku māmā ki taku tāne.
Mm. Oh, 50 tau. Nē, oh, tika mai ana ia. Ai, ai, 50 tau rua. E hoki ana ki ngā korero a Manaia e mea ana ki te mate tō hoa. Ko te mārena o ko te moe tahi anō koe. Ka pērā koe, whaea? Oh, kei te hoha o tēnā. Ko hoha kē, ko kore kē, rapu haere me pē. E hika ka ake. Mahara nei tētahi wā haere māua ko taku hoa ki te hōtera. I noho māua i te kāinga, te piri, hāwhe, ngā mea, ngā ngā pītiti me ngā, ngā kai o te, o te māra, ka mutu, ka mea māua, oh, ngame, me haere tāua te pāpara koutou. Haere māua, ko nā ngā blooming tāne haka patipati mai rā, me taki, oh, te bloody hōhā, ko hōhā kē ki tērā auatanga, haere atu, haere, ka mea, yeah, rawe.
Oh, nā, e pai ana. Pēnā e koe e kore whai hoa ana, ka hinga tō hoa, oh, ko ngā tāne e whaiwhai haere ana i a koe. Kore koe e whai. Kia oti koe ina hinga tō hoa. Oh. Koe rānei.
Oh. Oh. Tangi mō te wā. No. Me whakaaro mō te iwi, nē, me whakaputa uri. No, engari mahara anau ki te whakarau ki o kōrero mo tō moe mo te rima tekau tau, me te ataahua o tērā. Mahara anau i pātai a mātau ki tētahi o ngā nēni o te kāinga o Whirinaki, a Nēni Icy, i moe ki tana tāne mo te wā roa, a, Oh, ono tekau tau pea rāua e piri ana. Umm, ka pātai atu ta kiteina, Oh, he aha, he aha ō kōrero, he aha ngā kōrero kia tino pērā te piri o ngā tāngata katoa? Ka kī ia, Me, me, me wāhi kāpō koe, me wāhi turi hoki wētahi paepa. Koinā nā kupu ake.
Ki a au, um, ae, haere rapua tetahi atu wahine. Ae, kia harikoa koe, nō te mea e moe ana au, e kore rawa koe e pera te hari i te wā i noho tahi mai koe ki au. Engari haere, haere. E kore, e kore te tuke, engari. E kore rawa, engari, oh, pai, pai kia mirimiri tonu ia i tō tuara.
Ae. Ka pai. Ka pai!
Ka ruku atu tātou ki roto i tētahi atu o ngā pātai. Ā, tēnei tētahi i tau mai ki, ā, ki a Nāwai Teka. Heoi ahau i mārena māua ko taku wahine i au e mahi ana ki tāwāhi. Engari i roto i ngā tau ka aru kē au i te waipiro me ngā mahi pērā. Heoi, kua mahue noa atu māua i runga i ēnei raruraru. E whā ā māua tamariki, kua kaumātua kē au, I roto i aku tamariki e whā katoa, kotahi anake kei te kōrero tahi ki ahau. Ko taku tamaiti mātāmua. Ko ētahi katoa atu, kahore, horekau. I mārena tētahi o aku kōtiro i tērā tau, kahore ahau i pōwhiritia kia haere ki tana mārenatanga. E te taumata wāhine, me pēhea taku whakararata anō i aku tamariki ki ahau? Ko te rā nui whakamahara i ngā hōia i tū ki Aotearoa, e taharua ana taku ngākau. E whakahī ana au, nāku tēnā mahi, tiaki i te whenua nei i ngā tau kua pahure. Heoi, me te pōuri, kua pēnei kē taku ao. ngā mihi. Mm. Oh, ai. Kei, yeah. Mm. Nō reira, mm. kei kona te, te āhua, te pūtaketanga mai o te tāna pouri. Mm. Uh, ko wai ia ki te mea me haere atu wāna tamariki ki a ia i runga i tōna whakapae nōku te whenua nei i, um, mm. i tiaki i mea. Uh, kei, ro, kei roto, he mea nui te, whaka, te whakamau. E whakamau ana wana tamariki ki a ia i runga i tōna kore tiaki i tā rātou māmā, i runga i tana, tōna kore e tiaki i a rātou ake. Nā, te hanga nei e pēnei ana ia, oh, i te mea, nāku wēnei tamariki, me haere mai ki te tautoko i a ia i tēnā tū mō te, mō te rā o ngā hōia. Tērā, he hoha kea tērā. E, ko wai ia ki te. He wairua hoea hoki tēnā, nē? Āe, āe. Ka whakarongo koe ki ahau. Āe, whakarongo koe ki ahau.
Ko tāku manawa pā, engari ko tōku manawa pā, tērā mea te tangata ka ruku atu, ka ngaro atu i tōna ao, nā, he maha ngā tāne Māori, e ngaro atu ana ki te ao Māori mā roto i te waipiro me ngā tarukino me ngā tera momo. Ā, i whakahaere au tētahi hui me taku aroha mutunga nei ki ngā tāne Māori, pēnei nei te kōrero, nā te waipiro e tāhae taku reo, nā te waipiro e tāhae taku whenua, nā te waipiro e tāhae waku tamariki, Taku whānau, nā te waipiro e kore nei au e tū ki runga i tōku marae, i runga i tāku mataku. Nā, ko noho ā mātauranga kore, ko noho ngoikore rawa i runga i te kore mōhio me pēhea te hoki mai, mai tērā ao o te, ā, o te Kaipiau, i au tērā momo mea. Taku aroha kē. Rawau tino mārama ana mehemea ko Rongo ia i tana kē mō tērā, ē, kia riro mā te, mā te kaiwhia ia e, e, e, e, e tūkino ai i tōna whānau, rawau mohi ana mehemea e noho ana ia i runga i te manawa pā mō tērā, engari mō te whānau ake, he tino take tēnā te whakapāha, te, te mea atu kua mutu tērā ao ki a koe, nau mai hoki mai. Me te whakatikatika, engari i ngā wā o mua, ia, ka noho mai ko ngā kaumātua ki te whakatika i tērā i runga i tō marae. Tēnei rā, ko noho manene noa iho tātou i runga i wā tātou ake, i roto i wā tātou ake whānau, me te kore mōhio me pehea te whakararata mai anō. me ko noko taku kia kaha, kia kaha, kia haere tonu um te tangata nei, te hoia nei, ki te whakapatipati atu, ki te whakararata atu, engari ki te mahi pera i runga i te aroha nui ki tana whanau, horekau e, hono kia kitea mai, anei waku tamariki, anei waku uri. Oh, tautoko ana whaea. Ah, taku pāpā tūturu i, he hōia Ah. ah, i ōna rā. Nē. Ana, i tupu mai au i raro i te ma, whakamarumaru o tēnā Ah. tūāhuatanga Nē. ah, me te māro hoki ah, ki a mātou ngā tamariki. Ana, ka tīmata ki te huri, Ki ngā, ka pāngia ngā āhuatanga o tāwāhi, o te mahi hōia ki a ia. Ana, ka tīmata tēnā āhuatanga te huri ki te inu waipiro hei pare atu i ēnā whakaaro. Engari, āe, ko tāku ki a koe, noho ki te taha o ngā tamariki, whakatūria tētahi hui, Ā, me te whakaaetia, me, me whakaae koe anō ki, Āe. ki ērā atu āhuatanga i te tuatahi Āe. e māmā ai ā, te, ngā tamariki te, te mōhio, ā, kua whakaae koe ki wohe, Āe. ana, ā, koirā te, te wāhi tuatahi pea, ā, ka rua, ā, he whakarongo ki ngā tamariki me tā rātou e hiahiatia ana. Ā, Kua ngaro tērā momo aroha mai tō rātou pāpā nā, nā te mea kua kaha ū ki te ao o te hōia. Āe. Ā, āe, nā reira, me whakarongo ki ngā tamariki, ā, he whakapāha te whakapāha, engari i te otinga atu me He whāia ko te mahi e pakari ai ngā hononga i waenganui i te matua me ana tamariki. Nāi, ka mutu, ka mutu, i roto i tēnā, he maha ngā tāne Māori e whakamahi ana i te pia me ngā taru kino, me ngā momo taru katoa, hei rongoa, ko, e, e mahi ana rātou tērā, hei rongoa ake mā, mā rātou. Tēnā mea te hōhia, ka hoki mai, ka hoki mai Vietnam, ka hoki mai i hea, i hea. Hei pēhi i ngā. E pēhi ngia ana ngā wairua, nā, ka huri mā tērā. Engari, horekau tērā i te whakakore i tō kōrero, he nui tēnā kōrero, te āta whakarongo ki ō tamariki, ki tō whānau, engari me te, me te aroha atu ki te hunga e whakamahia nei tērā momo mea hei rongoa mō te, i te kore taea te kōrero. Rawa i waenga i. Kore taea te kōrero. Yeah, kore taea te kōrero. Ka mutu he rerekē tānga tērā ki roto te hunga Māori i tēnei wā. Kua hanga noho, noho wehe mai, āraini, Kua kore kē e kōrero. Ko tātou te iwi kōrero. Koe tērā tonu te tikanga, me kōrero te kōrero, engari he nui ngā mea. Ko, ko te whakaputa i ngā kare ā-roto, ah. nē, koirā te mea yeah. nei, tāne Māori mā. Ai, ai. Kia yeah. kōrero. Mm. Me kōrero. I ngā āhuatanga. Ai.
Mm. Kōrero. Ah. Tautoko pau te kaha. Um, e au e whakarongo ana ki wērā kōrero, ka E kite ana au, kua rongo tēnei tāne i te utu o wana mahi, kahore wana tamariki i te tino aro ki a ia, kahore i pōhiritia ki te mārena o tana tamāhine. Hoi nō, ko te mea e whakahōha ana pea i ahau, kahore te tino pono tana hiahia ki te piri anō ki a rātou, e rangirua tonu ana ia, mehemea ranei ia me haere ki tētahi hui, me, me noho tahi rānei ia ki wana tamariki, te take rānei e hihana ia kia haere wana tamariki ki te whakanui i a ia. Ae, whakarana, oh, kua kite koe i ngā hua, engari kāore ana koe kia tino pono ki tō hiahia ki te piri atu ki a rātou. Hihia ana koe i ringa i tō, i ō anō hiahia. Ae. Te huri te aro, nē. Ae, nā reira, ae, māu anō tō ao e kuhu, Mehemea koinei te hua o ngā mahi, tēnā pea me huri koe ki te mahi i ētahi mahi kē atu. Ā, koina taku waka kōrero ki te tangata nei. Ka pai.
Oh, e Mara. Tuatahi me, me mihi atu ki a koe i haere ki te whawhai, ā, mō tō tātou whenua te take. E mihi ana ki a koe i runga i tērā. Erangi e rongo tonu ana i tētahi wairua, ā, Kāore anō kia tau ki roto i a koe, nō reira ko tāku, ā, tēnā, haere rapua tētahi oranga, mōu ake, ā, titiro ki, puano ki roto i a koe, i, i hē au i hea? He aha taku hē? Ā, tuarua, Mā roto i tērā, e, ka taea e koe te huri atu ki te āta whakaaro, Oh, i hē au ki waku tamariki pēnei, nō reira me hoki atu au, ā, ki te hakatika i tērā wāhi ōku. Ā, e piri ana koe ki tētahi o tamariki, nō reira e E waimarie ana koe. Nō reira, ko tāku, haka kahangia tērā taha, ā, tuohu, tuohu ki wō tamariki, me te mea atu i hē ahau, ā, erangi haka kahangia tērā hononga i waenganui i tō mātāmua, ā, kōrerohia wēnā take, kōrerohia ngō kare-ā-roto, ā, Tangohia mai ngā patu watawata o mua, ka tuohu ki a ia, ki tō mātau mua, me te kōrero atu, Me pēhea taku hono tahi anō ki wō teina? E mōhio ana ia ki ngā teina, me wā rātau hē, me wā rātau manawa kawa, ki tō rātou pāpā, tērā pea he kuhunga tērā ki roto i tō rātou ao. Āe, haka takahia tēnei mea, nō te mea i haere au ki te pakanga, me haere mai koutou ki te tautoko i ahau, me huri kē te aro ko aku tamariki, kāore i reira tētahi pāpā i ōna rā, me pēhea taku haka kīkī wera āputa, kia ora mai anō rātou, kia ora mai ā whānau, Ā, ka mutu, haere ki te kite i tō rātou māmā, ā, hakatikangia wō hē i reira, aha, ahakoa, ā, e hanga rongō ana au i tētahi wāhi, ā, e hiahia tonu ana koe ki tō rātou māmā, kaua ki reira, kaua e haere ki reira, hono, haere ki reira runga i te ngākau tūwhera, ā, kia hakatika koe i ō hē. Ka pai.
Pono. Ngai. Hei aha a Doctor Phil anei a. Moana aroha. Tiki atu Oprah. Ka pai, anei tētahi atu pātai mā tātou. Oh, i mua pea i tērā.
Whakaaro, hei, hei āpiti pea ki wērā kōrero te whakaaro. Hara i te mea e noho ana tēnei momo ā, raru ki te ao o te tangata hoe anahe, kite ana i roto i ngā, wētahi o ngā, um, rangatira o tō tātou ao Māori, ngā wāhine me ngā tāne, nā te nui o ngā mahi, kei ao kē, kei ngā wāhi kē o te motu rātou e mahi ana, ka waiho mai tētahi ki te kāinga ki te tiaki i ngā tamariki, nā reira ka āhua he mahi nui te, wērā mahi engari me mārama koe ki te utu ki au nā tamariki. Pērā āku kitea i wētahi o ngā rangatira o tō mātou ake kāinga, tō mātou ake rūhai kia whakarau, oh, pai ngā tamariki, engari e aroha ana tā te mea kua ngaro te mātua, nā ka tipu mai me tētahi momo mokemoke i roto i a rātou.
I pērā hoki koe whāi, i a koe takahi ana i te whenua, i a koe mahi ana ki hea rānei mō tamariki? Mahi nui hau kia tino mōhio aku tamariki ki tōku aroha ki a rātou. Mahi nui au kia tame au ki ngā manu kōrero, ki ngā kapa haka, Ki wā rātou mahi i ngā wā katoa, me taku tino kī taurangi ka hoki māu te kāinga, e kore au e amuamu ina kore mā te whare wera momo mea. Hoki māu ki te kāinga ka noho pū māu ko rātou te take. Pai.
Me taku kite i tō whānau, whaea, he maha ngā pou whirinaki i a koe e wehe atu ana i te kāinga, kite hau i ngā

Wai. Um, ka ruku atu ki roto i tētahi atu pātai. He aha i kaha ai te tāne ki te tākaro PlayStation e oh. whā haora, pai noa iho, hoi, te noho tahi ki tana wahine, tahi haora. Oh. Nā wai Kore rawa e tāia. Ka roha hoki.

Kai. Ka mutu,
ka mutu me te kā o te wahine ki te plinge tautoko i tērā ahuatanga. Rawa, mehemea ko hau, waimarie ahau rawa tērā momo i roto i tōku ao, e te wea wā, e tai tamariki ana mātou. He aha te momo? E whakapau tāu, āe, ea, Aua, ko Wahanga Wareware, ko Wareware, ko Wareware ki tērā. Nō, ko te mea kē, e ngaro atu ana ki tētahi fantasy land, te, te haere mā runga i a, mea, i a, um, ngā Playstation nei, koia tērā te take e kore e roa te noho tahi ki tana wahine, i runga, i pai kē anō te, te ao o te teka, te nāwai teka, he te ao o te teka i te ao o te tika, āe. And ka mutu, tino ware au mō waku mokopuna, tino kia moe ai koutou, tino, tino ware au mō waku mokopuna, kua mōhio kē ki te Netflix i runga i te, ngā whōnū me wērā mea, E kōrero mai ana ki ahau, engari e kōrero kē ana ki tēnei mea taputapu, haere mai ki tōku kāinga, whakakorenga atu au wērā momo mea mō tētahi hāora, rua hāora rānei kia hanga wātea te roro ki te ao o te Māori. He mea kariko, ki te kau i wētahi o ngā tāne, ao ake te ata, koe tērā te mahi. He māmā kē atu te noho ki tērā ao teka i te noho ki roto i te ao pūtaiao nei, e te taiao nei. Engari, tēnā pea ko tētahi o ngā mea ka tō mai i a rātou ki tēnei ao, ko ngā mahi o te tinana, ngā mahi tinana. Ngā mahi tinana. Āe, āe.
Ko tētahi o ngā, e, mahara nāu ki te au tētahi mea, tētahi wahine e kī ana, um, ka haere ia ki te mirimiri i te tuarā o tana tāne, kohi Ai. te tāne karo, oh, oh, e aha ana tāua? Whakakore ahau i taku kēmu mehemea tāua e, Ai. e awhiawhi ana. Hemihemi napinapi.
Nā, ka Ai. whakakore i tana kēmu, ka, ka pērā te wahine. Koina tana rautaki, ki te whakakore i tana kī. Ka tīmata ki te mirimiri i tana tuarā. Anā pea te rongoa e hoa, mirimiri te tuarā o tō tāne. Whakaweto Raini te hiko, weto. He ara te take ko kaumātua rāua kaurua e takoro playstation tonu ana.
Kia ora. Kia ora. Koutou tāne mā? Oh. Me mutu te tākaro ki ngā playstations. Hoki mai ki te ao, mahia ngā mahi i te kāinga, tiaki tamariki, ērā momo āhuatanga katoa. Ki a au, e mara, pēnā ko Hau tēnā, ā, ko Hakarerea tērā tangata, e rapu kē ana au i tētahi tāne pai rawa atu e. 24 haora ki a au. Kau ki te place tēnā. Ka pai, ka pai, mea tika tērā. He aha wā au e manaia?
Āe, well, i ngā rā o mua, he kaha nō tōku hoa te tākaro kēmu. A rorohiko nei. Pai hoki te mihini a te engari rorohiko. Hei ko tana, oh he pai ki te um ki te tatau i nga nama, ka ka tere taku panui, uh he momo uh mea whakawhanake i toku matauranga e te tau. Oh i ne! Ai na reira koira koira nga takunga. Ana engari um

Ā, ka pai. Ka nui taku tautoko i ngā Kura Kaupapa Māori me Te Aho Matua. E hiahia ana au kia tuku aku tamariki ki te Kura Kaupapa Māori e tata ana ki tō mātou whare. Ka mutu, ko tēnei kura nei ka noho i te whenua o taku iwi. Erangi, he maha o rātou raru, kua tīmata ngā whānau ki te haere ki kura kē atu. He kura auraki, ki konei hoki e kaha tautoko ana i te reo Māori, horekau au e kite ana i tētahi wāhi raru i tēnei kura. Tino rangirua ana, ka aha ahau mō aku ake tamariki? Ho, pātai pai. Me ū, me ū, kaua, kaua rawa E neke atu i te kura kaupapa. E kore tō tātou ao Māori e ea, mehemea ka kite koe ka titiro i tērā taha o te taiapa, ahakoa te pai o tērā kura auraki. I tēnei wā, e whakapaungia ana te moni nui ki te haka Māori mai i ngā kura auraki me taku tino rikarika ki te rongo atu i tērā, i te mea ngā tamariki haere ana mā roto i te kura kaupapa Māori, Ā, he iti atu ngā rauemi e, e hoatu nei ana ki a rātou ki te, ā, whakapakari ake i te kura, i ngā kaiako, me ngā tamariki, me ngā whānau. Ā, e pēnei nei i te mea he tangata whānau tō noho, ka mea, Oh, pai ana mā koutou whānau nei e tiaki e manaaki te kura, e tiaki e manaaki te reo, e tiaki e manaaki ngā tamariki o te kura. Tino, tino hoha nei au ki tērā. Ā, me taku mōhio, ko mātou, ko mātou ngā tīmatatanga o ngā kura Māori. Ko mātou te hunga, ā, you know, wā mātou tamariki ko puta nei i ngā kura kaupapa Māori, ā, tētahi ko 42 pea wōna tau, taku mātāmua, ā rātou kata kurangai ana, i kuraina i roto i te Kura Kaupapa Māori, ko whiwhi tohu Māori, ko whiwhi tohu Pākehā, ko whiwhi mahi i tēnei wā te katoa o aku tamariki e whai mahi ana, ko tā rātou tino tohu ko te reo Māori me ōna tikanga, hāunga nō ngā mea Pākehā. Engari, i haere ki roto i ngā kura Pākehā tuarua, tuatoru, no, tertiary, kia, kia, kia whai tohu I runga i tā mātou hiahia kia whai mahi a muri ake, nā rātou katoa i haere tērā huarahi engari nā te ao Māori rātou i kawe ki tā rātou oranga i tēnei wā. Nō and i tērā wā, iti noa iho ngā kaiako horekau he pukapuka ao te pō, pō te ao o mātou i mahi ai kia, kia tū mārika ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, kia ū. Kia ū, ka kite koe i ngā hua a te wā. Ka kite, e kite ana koe i ngā hua ia rā, kia hau, o te ako, ā, ako i roto i ngā kura kaupapa. Me koe te kaiako, ā, i te ako tamariki i roto i te reo, e ātaahua. Kia, kia au horekau i tua atu. Noho ngia tōku rau. Te raruraru, he tūrno tino dynamic tātou te iwi Māori. Tino.
Wai te rā kau i te whakamarama.
Yeah, hore kau i te raruraru, he, he, he, he tino uh, whiriwhiri whakaaro tērā. Mm. And kawa tātou e hihia, kia, Ia, ā, ta kōrero me wera mea. He dynamic. Pono.
Āe, ahatia te kaupapa, pēnā rānei he kura kaupapa, he marae, he kaupapa, he aha rānei, ka karekare ngā wai wētahi taima. He pērā, he pērā te ao. Ko te mahi kē pea, ko te hāpai ake i te hoe. Kia tautoko i ngā mahi, kia haere tonu ngā mahi, kia pai ake, kia marino ake te wai. Horekau pea e tino hua o te peke waka. E kore e kore a tōna taima ka karekare ngā wai o tērā waka hoki. Engari me mōhio, mua taku whakaute me mōhio koutou, ahau nei he raukura o te kura kaupapa, taku pāpā he kaiako kura kaupapa, taku māmā he tumuaki kura kaupapa, waku karanga tamariki he. He tauira i ngā kura kaupapa. Nā reira, e kore e kore, ko pēnei taku whakautu, me ū. Pēnei ki ngā kōrero a Whaea Moe, me ū. Ā, kimihia pea i tētahi ara e taea ana koe te tautoko kia pai ake te haere i roto i ēnei wai, Kia tae rano ki tetahi wahi e marino ake ai te wai. Ae. Koina taku. Ka mutu kei whakapae, Maori ma, e he pai ki atu te haere ki a kura auraki. Kei kona, e ko mohio ke ratou, and kei a ratou te moni, engari ko mohio ke ratou me peha te huna i nga raru. E pēhea te raru ki ngā Kura Kaupapa Māori e mātakitakingia ana e ngā wā katoa, e ngā iwi katoa? He iti te moni ka whiua ki a rātou engari he nui te tirohanga ai ngā kaupapa Māori katoa. He nui tōku mahi ki roto i ngā āhuatanga Pākehā, i roto i ngā mahi Pākehā me taku kite Kino atu ngā raru i roto i ngā mea Pākehā i roto i ngā mea Māori. He kino atu, he mahi kino ki te tangata. Me whakaaro pea te te tangata e tuhi mai ana i tēnei pātai, he aha te tino whāinga? Mehemea rānei e tino hiahia ana kia tupu mai tana tamaiti me ngā mātāpono o te Aho Matua, me mehemea koina te whāinga, ao. E kore kore ka kite koe he aha te ara tika māu. Ā. Ū. Whakapae ana ko tā tātou e, ko tā tātou e tino whakanui i ngā hua o, ia, o te hunga puta mai i te kura kaupapa o te reo Māori. He ātaahua. Ū.
I tupu mai au i roto i te Kura Kaupapa Māori, ā, kātahi ka hunuku ki te Tai Tokerau, i uru atu ki tētahi Kura Kaupapa Māori anō hoki. Ā, erangi, nāku kē te whakatau ki taku māmā, ā, kia haere ki Kura Auraki. Ā, nā runga anō i taku hiahia, ā, ki te whakawhānui ake i ōku mātauranga, ā, i roto i te ao pūtaiao, i roto i te ao pāngarau. Ā, nā konā i hūnuku au ki, ki tētahi kura auraki, ā, anā ngā hua, engari i heke tērā ā, āhuatanga o te reo Māori, ā, me te aroha o Ā, ngā kaupapa Māori, kāre i tino rongo, ā, i tēnā aukume me kī. Ā, engari, i whanake hoki taku reo Pākehā i au i konā, ā, ana, i pai taku uru ki whare wānanga, ki te whare wānanga o Waikato, āe, me te uru ki ngā kaupapa Pākehā i māia ake taku tū, ā, taku karawhiu i te reo Pākehā. Ā, ā, ehara i te mea i āmaimai rawa ā, taku hoa tāne i tupu mārika i roto i Te Aho Matua, ana, Tāia ki te whare wānanga, ā, hei ko tāna i āhua uaua tōna whakawhiti ki te ao Pākehā, ā, me te ako i ngā tūmomo rautaki ako, ā, i raro i te marumaru o te ao whakaako Pākehā. Nā reira, ā, he hua tō ia taha, ā, engari Kāre kore he hekenga hoki ki te taha o te hua o te reo Māori me ngā tikanga Māori, me te manaakitanga hoki.
E mihi ana ki a koe i ērā kōrero e hoa. Tēnā koe i ērā kōrero. Ko tētahi o ngā mea e tino kite nei au i tēnei ao, i te kaha tāmi o te ao Pākehā i a tātou te Māori, Ko ngā mea e whakanuitia ana te Māori hei success, ko ngā mea e whakanuitia ana e te Pākehā. Nā reira, wētahi tāima ka whakarau, me, um, hakoa te tino ataahua o ngā mahi o te whare wānanga me ngā āheitanga ka taea i roto i tēnā, me whakatau te Māori, me hoki hoki tātou ki ngā mea Me whakaaro nui tātou ki ngā mea e whakanui ana tātou hei success i roto i te ao Māori. Āe, pai te whare wānanga, tō mātou whānau he, he, he whānau kaha ki te aru i te ao mātauranga, engari koina tētahi wāhanga, te, tō tino ū ki tō Māoritanga, tō ao Māori, koina tētahi, te whakatupu i te tamaiti kia mōhio ia ki ōna tino pūkenga, kia, Tino pakari ia i roto i tana whai i wera pukenga koina hoki tetahi um na reira uh ha te hua o ke korero e mea ana ahau um me whakaaro whanui tatou ae ko te whare wananga tetahi ara engari he nui nga ara um e tutuki pai ai nga mahi um a te tangata me ona pumanawa me ona matopono. Humm, me te mea kē, ka tae ana koe ki te whare wānanga, ka tutuki ngā mahi, ka hoki koe ki te kānga, ka whakaaro ake, Humm, toru, whā, rima tau? Pai kē atu taku whai i taku ara reo, taku ao Māori. Umm, i pērā hoki māua i tā māua hokinga mai, ehara i te mea me whai i tētahi tohu e eke ai koe, engari koirā te whakaaro, i te wā ka wehe koe i te kura, Ahau, kura tuarua, oh, me haere koe ki te whare wānanga, me haere koe ki te whare wānanga. I ēnā wā kāre e tino mōhio ana, oh, koinā te ara māku, oh, e haere mm. noa ana ki te whakamātau i tēnā āhuatanga. Um, engari i nāia nei, ahau e rua te kau mā ono tau te pakeke ka whakaro, gee, ai se mara, ea te, a te take o te haere ki, ki konā, kei konei kē. He mātauranga e ora ai tātou i ēnei rā. Āe, āe, nā ka hoki anō ki te pātai o te, o te, ki tōku whakapae ko te whaea e pātai ana i tēnei pātai. I runga i tana hiahia kia pai te ao o ōna uri ā muri ake nei, kua rongo, iāianei kua rongo, he oranga anō kei roto i te ao Māori ake. He oranga anō. Ahakoa, Me hiko i roto te reo ao Pākehā i wētahi wā, engari ina ū koe ki te ao Māori, ki te mātauranga Māori, e taea ngā mea katoa o te ao i tēnei ao. Nā. Ka pai. Kaiako kura kaupapa. I haere ahau ki te kura kaupapa Māori. I tupu tahi au ki waku tupuna, ki taku karani māmā, he. Tumuaki ia, ko ia te tumuaki tuatahi i te kura nei, te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, ā, mutu atu au i te tau waru, ka heke atu au ki roto o Kahungunu, ka haere ki te kura mō ngā taitama wāhine o Hato Hōhepa. Ā, iāianei he tamāhine tāku, kei, i haere ki te Kura Kaupapa Māori, Nā, i hoki mai mātou ki te kāinga, ka tino rongo au i te rerekētanga o ngā kura kaupapa i te kāinga nei ki wērā o Tāmaki Makaurau. Ā, tau atu mātou ko tōku whānau ki te kura pātata nei ki a mātou, he kōrero Māori, ā, he kōrero Pākehā i ngā wā katoa. Ā, ka mutu ki roto i a au anō, i puta te haka aro ā, he pai kē atu tana haere ki tētahi kura Pākehā, kia pai tana reo Pākehā. Ā, nō reira i tonoa ki tētahi kura Pākehā i tēnei te tau tuarima kua noho ia ki tētahi kura auraki. E kite ana au i ngā painga nui nei i roto i te ao Pākehā, wērā mea e kī ana koe ngā whāinga a te Pākehā e kite ana au i wērā āhuatanga. Erangi e rongo ana au i te ngau o taku tono i a ia ki reira, a, i runga i te, a, tana haka mana i te ao Pakeha, a, tetahi wahi o te ao Pakeha ano, hei ana au te haere i te whare wananga ki te whai i tenei mahi, ki te whai i tera mahi. Huri rawa atu, e kite ana au i, a, tana ao Māori e pupū tonu ana i roto i a ia. Kua tīmata pakihi ia, he kaupapa Māori, he pepa tākai, he reo Māori katoa kei runga, nāna anō wērā hākaro i tana mokemoke ki tana ao Māori. A ngā waimarie ahau, e kōrero Māori ana mātou i te kāinga, ehara i te mea e pakari nei tōna reo pēnei me te mea i haere ia ki te Kura Kaupapa Māori, erangi kei reira tērā tētahi wāhanga. He kura, he kaiako ahau i te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, e rongo ana ahau i te huri o te tai, o ngā whānau Māori, e hoki mai ana ki tō rātou ao Māori, ā, Erangi i roto i tēnei rua tau kua noho au ki tōku kura o mua, kua kite hoki ahau, kāore anō kia tino rere tēnei manu o te Kura Kaupapa Māori i konei, 30 tau e haere ana tēnei, koni atu i te 30 tau tēnei kaupapa e haere ana, Erangi e tono tonu mai ana ētahi whānau i ā rātou tamariki kia haere mai kāhore he reo Māori. Ina huri ki te, ngā tau e rima kua hakaaro ngā whānau, oh, me, me whai au i tēnei huarahi Māori. Haka whānautia mai wēnei tamariki ki te reo Māori, kātahi ka huri ki te rima, taria mai ki te kura kaupapa Māori. Kaua rawa e tatari, oh, nā, he wai tēnei whonu. Kau e tatari kia rima rānō ngā tau, ka tae ka tīmata ki te ako i te reo Māori ki wā tātou tamariki. Nō reira, e tino rongo ana i te wairua o tēnei tuhinga i tīmata i taku titiro tuatahi, i hakaaro au ko hau anō tēnei i roto i tēnei tuhinga. Āe, kei reira ngā painga o te Kura Kaupapa Māori, erangi ki a au, Ā, he mana anō tā ia Kura Kaupapa Māori. Ā, tika tēnā. E hiahia ana ahau kia tino pērā te pai o ngā kura katoa i tā Whaea Moe e kī mai ana kia tātou, erangi kāore e pērā ana. Kāore e pērā ana i roto i te, me taku tino tautoko i tō kōrero, Horekau ano te ao Maori i huri mai ki te ao Maori. Koe tera ko te tai o nga raru nui. I roto i te wa e ako ana au, ahakoa he aha aku mahi, ka ako au, to ao he ao Maori i te mea kanohi Maori tenei na te tangata Maori. Kia rongo ai nga tamariki me wa ratou matua, horekau me Māori, me Pākehā rānei, horekau i tua atu me Māori mai. Kia kore e rangirua, kia kore e āwangawanga mō ngā mea o te ao Māori. Ko, kei reira kē te tino, tino mahi nui mō tātou, ki te, ki te, kia whakaae a Māori kei roto i te ao Māori ōna pūkenga katoa e taea tōna ao Māori. I roto i tēnā, me ū tātou, me ū tātou ngā mea, i tēnei wā, ko nui haere ngā tamariki o ngā, i te wā i a au e ako ana, ko taku karaehe noa iho, he Māori. Nā, i roto i tērā, ka haere mai ngā, ngā mātua, ki ahau ka mea mai, rawa waku tamariki e, e kaute ana, e mahi pāngarau, pāngarau me te kore mōhio te tuhi me te pānui, pānui. Mea atu au, He pukapuka wā rātou, he aha tō kōrero? I reira ka mārama ki a au tā rātou hiahia kia pānui Pākehā wā rātou tamariki katahi anō ka āe e tamariki mōhio o ko Mau te mātauranga. Tau ahakoa tukua mai ki a au kia ako Māoringia, e. Te hinengaro, te whakaaro tonu o tērā Māori kia tae rānō ia te pānui pukapuka Pākehā Tuhi Pākehā rāinei, ka tahi anō ia ka whai i te mātauranga. Nā, i roto i tēnā ka konei, kei konei mātou e mau haere nei i te kaupapa o Tauranga Kōtuku, i roto i te reo Māori, ko te mātauranga Māori nake anō te mātauranga e akongia ana e mātou, Ā, i te tīmatatanga, rua tekau mā toru pea, rua tekau mā rima ngā tama, ngā tāna tāngata uru mai, i tēnei wā, ko Heke iho ki te tekau mā waru noa iho. Kua kore te Māori e āta rata ki tōna mātauranga hei kawe i tōna ao. He wā anō, engari ka haere tonu mātou i te mea me haere tonu kia mārama e kei roto te ao Māori tūturu nei tētahi oranga. Koe wēnei waku kauwhau i roto i te te hauora, i roto i ngā, you know, ngā mahi o te whare herehere, wēnā mea katoa. Kia, kia rongo tētahi atu tangata i tēnei kōrero, ka pai, māna e kawe tērā. He hono kia kaha mai tātou. Te hanga nei e whakaae ana tātou katoa e tino hiahia ana tēnei mātua kia whanake tana tamaiti kia noho ia ki tētahi wāhi haumaru me te pai o tēnā, me taku tautoko. Tautoko, ia.
I te mutunga iho kei a ia tonu te kōwhiringa, hono, mehemea e taea ana te noho ki tētahi ao Māori ahakoa kura kaupapa, ahakoa reo Māori te kānga ehara nei, kua te painga atu tēnā. Ka pai.
Koina tāku. E mihi ana ki a koutou wāhine mā. Ā, kua pā tēnei taha o te taumata, nō reira, ā, noho tonu mai, hei tērā wiki, ka kite anō i tētahi atu hōtaka o nā wai i te ka, engari mihi ana ki a tātou katoa, kia ora rā. Tēnā atu, kia ora.